Noswaith dda, a chroeso i'n digwyddiad Mamiaith, Iaith Frodorol, Barddoniaeth a Thrafodaeth i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith UNESCO 2021, a drefnwyd ar y cyd rhwng Wales Pen Cymru a Chyfnewidfa Lên Cymru,

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith UNESCO eleni, cynlluniwyd prosiect barddoniaeth ryngwladol gan Bwyllgor Cyfieithu a Hawliau Ieithyddol Pen Rhyngwladol, o dan arweiniaeth y Cadeirydd, sef Urtzi Urudico Echea. Mae'r prosiect yn cynnwys cerddi gan feirdd ar draws y byd yn darllen eu barddoniaeth yn eu mamiaith nhw. Mae nifer o'r ieithoedd yn y prosiect hwn yn rhai lleiafrifol, answyddogol ac mewn sefyllfa fregus iawn. Mae'r cerddi i'w cael ar dudalen Facebook y Pwyllgor ac ar YouTube gydag is-deitlau yn Saesneg, yn Ffrangeg neu yn Sbaeneg. Mae Llywydd Pen Cymru, Menna Elfyn, wedi cyfrannu cerdd yn Gymraeg at y prosiect ac mi fydd Menna'n darllen y gerdd honno yn nes ymlaen. Felly trefn y noson yw barddoniaeth i ddechrau yng nghwmni Menna Elfyn a Grug Muse. Yna trafodaeth ar y thema mamiaith a ieithoedd brodorol gyda Ned Thomas ac Elin Haf Gruffydd Jones, ac yna barddoniaeth i gloi yng nghwmni Ifor ap Glyn a Siân Northy. Yn gyntaf, wnawn ni droi at Menna Elfyn a'n Grug Muse. Mae Menna Elfyn yn fardd ac yn ddramodydd ac mae ei barddoniaeth hi wedi gyfieithu i mewn i dros ugain o ieithoedd. Hi yw Llywydd Wales Pen Cymru, llywydd gweithgar iawn. Mi fydd hi yn darllen Nibach, sef y cerdd Cymraeg sydd yn rhan o'r brosiect Barddoniaeth Mamiaith Pen Rhyngwladol a'r cyfieithiad Saesneg. Mae Grug Muse yn fardd, golygydd ac yn fyfyrwraig PhD. Yn enillydd Her Gyfieithu Ugen Ugen, mae hi hefyd yn un o sylfaenwyr a golygyddion cylchgrawn y stamp. Holwyddoreg ar Iaith yw teitl cerdd Grug, cerdd a chomisiynwyd gan y Gymdeithas Ddysgedig Cymru ar gyfer ei symposiwm ar ddwyieithroedd ac amlieithrwydd trwy brism iaith mis Tachwedd ddiwethaf. Diolch i chi, Menna a Grig. Dyma gerdd Nebach, gair o Iwdeg yw e, ac um, pan des i draws y gair, o'n i'n meddwl yn air hynod ddiddorol yn Gymraeg, neb a gach. Mae neb yn golygu neb, a gach yn golygu perthyn i rywun, y neb sy'n perthyn. A mi sgwennes i hwn pan o'n i'n gweld y lleiafrifoedd ar wasgar yn gadael eu gwledydd ac yn chwilio am well byd. Un o geiriau cyntaf ni'n dysgu yn Gymraeg yw y gair bach, ac dwi'n chwarae ar y gair hynna hefyd. Dysgu rhedeg yr yrfa, bach, lleied, llai, lleiaf, ond pwy yw'r lleiaf ohonom? Credom unwaith mai ni'r Cymry oedd y rheiny. Atodiad sy'n hen nodiant i Loegr a fynn weithiau i bod hi'n Brydain Fawr, er mai bechan yw ar fap. Why learn Welsh to speak to fewer people, medde un gŵr doeth unwaith, neu'r gohebydd tafodrydd, this useless language, heb allu sill na stomp ohoni, mor fach ei byd. Mwy, mwy, mwy yw'r clwy sy'n ein clyw. Ond heddiw, mae'r llai a'r lleiaf ar wasgar, ac un ydym â hwy y lleiaf rai gweddillion sy'n mynnu melltith arnynt gael to a bondo a bendith, sy'n crefu, er mor fychain ydynt, ffest a lluest a llewyrch. Ac un ydym ninnau, Mae'r lleiaf rai ar wasgar yn ein bro yn llechu rhag y sawl synhwyr ar dail ar ein lleferydd. Wedi'r cyfan, enwyd ni'r Cymry yn ddieithriad, ac onid dyna paham y deallwn y lleilai sy ar daith yn mhwmian heb eu mamiaith, Gwydr lys o bobl a draethell bell, pob telcyn wedi hyrddio ar graig cyn disgyn i'r llanw mawr. Nes y myn y grymoedd mawr, mwy, ail-enwi'r bobloedd bach yn fachigol, y lleied, llai, lleiaf, yn troi'n nebach. Nebach yw'r neb, heb ach. Ne bach llai na lleied? Druan bach, medd rhai wrth ganu'n iach i'r llibryn lleiaf oll. Cyn troi yn ôl at ei byd mawr. Mwy, mwy, mwy. Os oes mwy. Yn Saesneg, nebbish. Uh, gair o'r Iudeg. Um, ac mi sgwennes i uh, cyfieithiad ar ôl um,

Hyfryd, diolch Menna. A nawr allai ofyn i Grig i ddarllen ei cerdd hi. Ie, yeah, um, so teitl hon ydy Holwydd Orag ar Iaith a mae ar ffurf gofyniad ac ateb. 1. Pa beth yw iaith? Yn y niwl uwchben Sir Fôn aeth dwy awyren heibio'i gilydd, heb gyffwrdd a heb weld yn allbwynt yr adar. Dyma beth yw iaith. Cyfres o gamddealltwriaethau. Coesau yn taro byrddau mewn stafelloedd tywyll. Ystyriwch, pe byddem ni yn dallt ein gilydd, be fydden ar ôl i'w ddeud? A yw hon yn iaith? Maen nhw'n dweud ei bod hi. Nid pawb. Mae rhai'n ei gwadu, ei galw'n sŵn, neu rhywbeth marw. Rwy'n casglu pethau marw. Ammonit, penglogau, adar bach, a brigau'r ynn, hen fatris, beiros gwag, eu rhoi mewn bocsys gidiau dan y gwely, yn fath o ofergoeliaeth. 3. Beth ddaeth cyn iaith? Nid tawelwch, na, ond sŵn. Y ffasiwn ddwndwr, dŵr yn llifo lawr cenentydd, gwynt mewn sgyfaint, mellt ar y mynyddoedd a rhew yn gwichian, mewiau'n bwncath, chwiban pry, curiad esgill cudyll uwchben cors, a seashells glefrod môr. 4. Beth ddaw wedi iaith? Mae iaith, medden nhw, fel gwastraff niwclear. Ar ôl yr adwaith gynta', y creu mawr, y gwres a'r dinistr, mae'r stwff 'na sy'n gwrthod marw. Er ei gladdu'n ddwfn, ei alltudio o wyneb haul a gwres y sêr, mae atomau fod yn dal i gnoni, yn dal i droi a throsi hyd yn oed o'i beddau dwfn. Maen nhw'n gwgu. Yn gwrthod pydru. Diolch. Diolch yn fawr, Grig. Yr athro Elin Haf Griffith Jones yw cyfarwyddwr newydd y Ganolfan i'w Chyfrydiau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Cymru, ac mae'n arbenigo ym maes ieithoedd lleiafrifol Ewrop drwy ei gwaith gyda Mercator ers 30 awd. Ned Thomas, newyddiadurwr, awdur, beirniad ac ysgolhaig, sylfaenydd Mercator a sylfaenydd Planet, The Welsh Internationalist, yn 1970, a wnaeth ddathlu hanner canmlwyddiant llynedd. Trown yn awr at Elin a Ned, i'n tywys trwy'r drafodaeth hon am mamiaith ac ieithoedd brodorol. Diolch. Diolch yn fawr iawn, Cari. Um, da ni yma i nodi Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith UNESCO a hefyd da ni ar drothwy degawd ieithoedd brodorol UNESCO 2022 i 2032. A mae hyn hefyd yn dilyn blwyddyn ryngwladol Ieithoedd Brodorol UNESCO yn 2019, a felly wrth gymryd rhan mewn rhaglenni rhyngwladol fel hyn, mae'n briodol i ni ofyn, dwi'n meddwl, yng Nghymru, beth ydy, be ydy pwrpas ac ystyr y termau yna i ni heddiw, fel pobl sy'n perthyn i'r Gymraeg ac fel pobl sydd â'r Gymraeg yn, yn perthyn i ni. Os da ni'n meddwl i ddechrau am y term ieithoedd brodorol, Cwestiwn, Pa ieithoedd sy'n ieithoedd brodorol? Ac oes 'na ieithoedd sydd ddim yn ieithoedd brodorol? Os ydy'r Gymraeg yn iaith frodorol, Basgeg yn iaith frodorol, Catalaneg hefyd yn iaith frodorol, Llydaweg ac yn y blaen, ydy Daneg a Swedeg a Hwngareg a Galmaeneg a Ffrangeg a Saesneg Hefyd yn ieithoedd brodorol. Mae'r Continuum Ieithoedd Brodorol, os ydyn ni'n edrych arno fo o'r ystyr yna, yn cynnwys pob iaith. Ond dydy diffiniad UNESCO ddim mor eang a hynny. Mae UNESCO yn diffinio uh, ieithoedd brodorol fel pobloedd brodorol. sef pobloedd o tua 500 miliwn o bobl, llai na 500 o boblogaeth y byd, a'r bobl yna, y, bo y pobloedd brodorol hynny, yn cario cyfrifoldeb anferth o ran cynnal amrywiaeth ieithyddol y byd. Ond wrth gwrs, Mae 40 y cant o boblogaeth y byd, does gan 40 y cant o boblogaeth y byd ddim mynediad i addysg yn y iaith frodorol nhw. Felly, mae'r cyfrifoldeb sydd ar y bobloedd ar y pobloedd frodorol sydd yn cael ei diffinio gan UNESCO fel pobloedd frodorol yn anferthol. Pam yn bod ni felly sydd y tu allan i'r bloc yna o bobloedd brodorol. Pam yn bod ni fel fel siaradwyr Cymraeg, fel pobl sydd â perthynas efo ieithoedd eraill sydd dan fygythiad. Pam yn bod ni eisiau cymryd rhan yn y degawd yma ac yn, yr, ac yn y flwyddyn a fu? O falle na un o'r rhesymau pam bod gennym ni gymaint o awydd i wneud hynny ydy yn bod ni yn credu bod ni'n bobl sydd efo ymwybyddiaeth uchel o bwysigrwydd iaith yn y byd, bod ni'n bod ni bobl sydd eisiau dangos ein yn solidarity ieithyddol, ac yn bod ni eisiau chwarae'n rhan yn cynnal, yn y broses o gynnal amrywiaeth ieithyddol. yn y byd. Felly falle na dyna pam yn bod ni yn mynd i mewn i ddegawd ieithoedd brodorol UNESCO, bod ni'n mynd i fewn efo'n llygyd ar agor, bod ni ddim yn perchnogi geirfa sy'n yn perthyn i ni, ond bod ni yn cyd-sefyll hefo pobl ar draws y byd sy'n ymgyrchu ac yn brwydro dros ieithoedd nhw ac sy'n cyfrannu at amrywiaeth ieithyddol drwy'r byd i gyd. Ac os da ni'n meddwl am y term mamiaith, wel, falle bod, bod hwn hefyd yn, yn, yn drafodaeth gymleth ag eang, falle'n fwy cymleth ag eang. Dwi'n edrych ar, arna fi fy hun, Cymraeg ydy fy mamiaith i, mae yna reit syml, ond dros y blynyddoedd mae geiriau cydweithwyr a chymdogion a bobl dwi'n abod ar y cwestiwn beth yw mamiaith, beth yw eich mamiaith chi, Mae'r geiriau yna 'di gadael cryn argraff arna i. Dwi'n meddwl, Ned, um, yn ôl at gyn gydweithiwr i mi yn Mercator yn y dyddiau cynna, y llydawr Philippe Jacques, sydd erbyn heddiw yn bennaeth ar Officer Brezoneg uh, yn Llydaw. Ac yn ei, yn ei Pan oedd o'n ddyn ifanc yn ei geiniau, oedd o 'di dysgu Llydaweg fel oedolyn, a dwi'n cofio fo'n deud, 'Nid Llydaweg ydi iaith fy mam, felly nid Llydaweg ydi fy mamiaith, ond Llydaweg yw fy iaith i. A mae'r geiriau yna 'di 'di aros efo fi, bod o 'di dewis Llydaweg fel ei brif iaith, fel ei fel ei famiaith, er nad Llydaweg oedd iaith ei fam. Ac yna, Um, deg mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, dwi'n cofio cael sgwrs efo Georgia Ruth, y, gan, y gantores, uh, cyn gymydog i fi hefyd fan mae'n digwydd, a hi'n siarad am ei rôl hi yn y prosiect gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru, Mamiaeth, yn ystod 2019. A, mae, a Georgia yn nodi nad Cymraeg oedd iaith i mam, Nad Gymraeg oedd ei mamiaith hi felly, ond Cymraeg ydy ei iaith hi fel mam, a Cymraeg ydy mamiaith ei mab hi felly. Mae'r ddwy enghraifft bach yna yn amlygu bod mamiaith yn rhywbeth sydd ar y naill llaw yn ymddangos yn, yn syml ac yn goncrid ac yn ffeithiol, ond ar y llaw arall, bod, na, bod arwyddocâd y term reit gymles, a nid just falle elfen o rigled, achos wrth gwrs, da ni'n byw mewn byd lle mae pobl yn gallu colli rhigled yn ei mamiaeth, neu ddim yn gallu cynnal a datblygu rhyw rhigledd yn ei mamiaeth wrth iddyn nhw dyfu fel pobl a bod ni'n yn, yn, bod na elfennau emosiynol hefyd yn yr ystyr bod ni'n gallu dewis pa iaith fydde'n dod yn famiaeth i ni A bod ni'n gallu creu perthynas emosiynol newydd hefo iaith dyn ni'n datblygu yn ystod yn hoes. Um, ac wrth gwrs, i bobl amlieithog, ac yn enwedig i bobl sydd yn amlieithog yn gynnar yn ei bywyda, pa famiaeth? Falle bod gennym ni fwy nag un mam iaith, mwy nag un fam iaith emosiynol, Hyd yn oed os da ni'n byw mewn, mewn gwladwriaeth lle mae rhaid i ni osod pa, pa un yw yn mamiaeth ni ar gyfer cyfrifiad a'r math yna beth, fel sydd yn digwydd i, i'r Swediaid yn y Ffindir, neu'r boblogaeth sy'n siarad Ffinneg yn y Ffindir. Mae rhaid, i ni, mae rhaid iddyn nhw osod pa iaith yw eu mamiaith nhw. Ond da ni'n gwybod hefyd, um, bod yna gymaint o bobl sy'n rhoi llafur i hoes i weithio dros iaith nad oedd yn famiaeth dechnegol iddyn nhw. A da ni'n gwybod hefyd am bobl sydd wedi datblygu creadigrwydd mewn iaith eto sydd ddim yn dechnegol famiaeth iddyn nhw. Da ni'n meddwl am Waldo Williams a dyfnder i farddoniaeth o yn, yn y Gymraeg, er nad y Gymraeg yn dechnegol oedd i famiaeth o. Ac fwy diweddar falle'n meddwl am, chymod, am, am ganwr fel, fel Steve Eves sydd wedi cyfrannu gymaint i fewn i'r sîn roc Gymraeg ac yn, ac yn gwneud hynny mewn iaith sydd ddim yn dechnegol famiaeth iddo, iddo fo. Dyna ni gyd yn byw yn dydan mewn cyfnodau lle lle mae'r byd yn mynd â ni, mae yna ffactorau grymusach na ni yn hunan yn gallu gwneud penderfyniadau drosto ni ac yn gwneud y berthynas yma rhwng mamiaeth, yn iaith ni, ieithoedd yn mynegiant ni, yn ieithoedd emosiynol ni. mae'n mae'n anodd i ni fod yn feistri ar ar yn tynged ieithyddol ni ein hunain. Dwi wedi siarad falle o bersbectif mamiaeth fel rhywbeth unigolyddol, ond Ned, ydych chi'n mynd i fynd at y pwnc yma o gyfeiriad gwahanol? Wel, ydw, ydw, um, achos mae'r iaith, mae pob peth ti wedi sôn amdano fo, yn wir, yn dechrau o'n unigolyn am ym mhob teulu bron yng Nghymru, o ba bynnag yw iaith y teulu, mae yna heine, os ydych chi'n edrych yn ôl, efo ieithoedd heblaw Saesneg ac rhwng Cymraeg a Saesneg, a mae hynny yn, yn, yn ddifur dros ben, a hefyd mae'n unigolion rhyw fath o archeoleg am eich waith ar wahanol adegau a bod un iaith yn cymryd drosodd o'r llall. Ond dwi eisiau mynd ar ôl um, mamiaeth pan mae rhywun yn dweud yn y famiaeth, dwi rhywun ddim yn golygu mamiaeth unigolyn, mae rhywun yn golygu mamiaeth y grŵp. Pwy yw'r grŵp? Wel, Mae yna fath o cylchoedd y teulu, gymdogaeth, falle y genedl, a y diaspora, yn wedi y dyddiau hyn efo'r rhyngrwyd ac yn y blaen. Mae nhw'n rhan o'r, or grŵp. Um, ydy o'n gyfystyr ar genedl prin, os ydych chi'n meddwl am Patagonia, le Saesneg ym mhob man fel iaith gyntaf, yn ogystal â ail iaith. A dwi'n meddwl dilyn patrwm Raymond Williams yn keywords, mae'n ddifur a helpu ddeall presennol i fynd yn ôl at hanes defnydd y termau mae'r grŵp yn defnyddio mewn perthynas â'i iaith. yn ôl um, geiriadau Prifysgol Cymru, dwi'n meddwl mae 1607, mae'r gair famiaeth yn dod gyntaf, ond os ewch i'n ôl rhyw bedair canrif cyn hynny, oedd sôn am pobl cyfiaeth ac anghyfiaeth. Felly, oedd yna rhyw syniad o berthyn i'r grŵp ni a grŵp nhw. Um, Dwi'm yn meddwl bod hynny fy hun yn gyfystyr o teimlo fel cenedl yn yr ystyr fodern. Oedden ni'n barod iawn i ladd yn gilydd ac yn rheiddio efo pobl anghyfiaeth i ladd pobl cyfiaeth. Um, oedd, oedd pethau ddim yn mynd gyda'i gilydd genedl y, y wladwriaeth oedd, oedd wleidyddiaeth yn dilyn um, brenhinoedd ac yn blaen, ond oedd yna ymwybyddiaeth o pwy sydd yr un iaith â ni, a wedyn wrth gwrs, cyfiaith yn awgrymu i ni heddiw hefyd cyfieithu, wneud tynnu fo mewn i'n iaith ni, Cymreigio ac yn blaen, yr un syniad. A yn Lladin, reit bell yn ôl yr un uh, cyfnod a mae'r gediad y prifysgol yn nodi cyfiaeth ac anghyfiaeth, um, lingua materna, sef dyna chi y, y famiaeth, ond pan ych chi'n edrych ar cyd-destun y defnyddir hyn, um, be mae'n golygu yw nid lladin y cyfan, a wedyn, dio ddim yn manylu mae'n lingua materna yn rhywbeth wahanol, ieithoedd tafodieithoedd gwahanol oedd, oedd pobl heb gategoreiddio ieithoedd fel da ni beth bynnag. Felly oedd yn tueddu hefyd i olygu ieithoedd llafar er bod y Gymraeg yn special braidd gan bod traddodiad sgrifenedig reit gynnar. Felly, oedd na hyd yn oed yn rhai o'r enghreifftiau dwi wedi gweld oedd na elfen difriol braidd i lingua materna, merched bennaf, a plant oedd yn siarad ar nhw ar y cyfan, wrth gwrs oedd yna eithriadau amlwg uh, enwog, ond um, yn, yn llai llythrennog ar lot o ddynion wrth gwrs yn y cyfnod yma yn yr eglwys, a dynion oedd yn, yn y swyddi yn yr eglwys. Felly, lle mae pethau'n newid wedyn efo'r um, diwygiad protestanaidd, chi'n cael yr angen i bobl deall y Beibl yn ei iaith nhw, a dyn ni'n gwybod sut mae hynny wedi dylanwadu ar, ar fywyd Cymru. Ac ochr ar ochr, mwy na lai yn yr un cyfnod, yn y dadeni chi'n cael pobl uh, fel y dyneiddwyr um, Cymraeg a'r dyneiddwyr ym mhob man am gyfoethogi ieithoedd yn aml iawn trwy gyfieithu um, ac oedd yna canmol ar, ar yr iaith um, ar y faniaeth, a dyna lle mae'r um, y dyfyniad cyntaf sydd gan um, Geiriad y Prifysgol Cymru yn sôn am y hyfrydlawn fel ysber y Gymraeg, iaith Gymraeg. Um, a mae hwnna um, 1617 yn dangos um, eisiau canmol yr iaith a cyfoethogi fo a parchu fo. Ond yn anffodus o'r ail enghraifft y geiriadur, dyfyn bach hwyrach canol yr un ganrif, yw cwyno bod pobl, um, mae gen i fan hyn, um, dweud fy nghyd-wladwyr a ddi brisiant ein hen famiaith. Felly, os oedd, os oedd ddim gwladwriaeth ganddo chi i noddi fath o a llys i safoni um, yr iaith a adnoddau i dalu ysgolheigion ac yn blaen, ymdrech unigolion fel Griffith Robert Milan ac yn blaen i wneud gramadeg Cymraeg. Oedd y Gymraeg hanner ffordd, ond um, oedd y dibrisio yma wedi dechrau. A wedyn, pan ddewch chi i'r rhamantiaeth, rhamantiaeth gwleidyddol a ieithyddol yn dechrau yn yr Almaen ac yn ymledu, um, wedyn y genedl yw'r iaith, iaith sy'n diffinio'r genedl, ac um, da ni'n byw yn dal yn i fyw yng nghysgod y syniadau yma sydd â celfennau positif iawn, gwerthfawrogi treftadaeth, tiriogaeth, yr iaith, mae gyd yn rhyw uned, mae agwedd reit negyddol achos oedd yn rhoi oedd yn arf i'r um, ieithoedd mawr, i'r gwladwriaethau grymus i uno i tiroedd o gwmpas o'r hyn a alwyd yn iaith y genedl iaith yr wladwriaeth oedd hi, wrth gwrs, ac oedd hi'n caniatau iddyn nhw feddiannu tiroedd lle oedd mae bobl yn siarad yr un iaith a nhw, roedd nhw eisiau ymuno neu beidio. Um, ac oedd e'n arwain at, at ryfeloedd ar yr un pryd oedd e'n ardd yn nwylo pobl fel Cymru Cymraeg i uh, ofyn am yr un parch, achos am yr un rhamantiaeth, oedd yr un rhinwere yn ganolog um, ieithyddol i bob cenedl. Wel, ti a fi, Elin, da ni'n dod mewn i'r drafodaeth yma yn yr ugeinfed, ail hanner y geinfed ganrif, a dwi dim bach ar flaen i ti, felly dwi just yn perthyn fel plentyn i'r genhedlaeth nath dweud ar ddiwedd y rhyfel byd uh, byth eto. Ac um, nath o ni, nath pobl oedd yna, oedolion pan oedd i'n blentyn, nhw nath sefydlu'r um, sefydliadau yma stroi yn Undeb Ewropeaidd o'r Arthur Fred yn y Gymraeg. Oedden nhw'n ffederalwyr yn y bôn oherwydd oedden nhw wedi teimlo grym y canol yn achos Hitler a Mussolini yn arbennig, a lot ohonyn nhw'n ei dalu o'r um, garfan oedd wedi gwrthsefyll Mussolini, oedd nhw ddim am canoli grym ddim mwy, a felly o fanna dath y, y, y cynnig cyntaf yn Senedd Ewrop, fel wyt ti'n cofio fel fi, um, Seneddwr Arfe, i wneud rhywbeth dros yr ieithoedd lleiafrifol. Nawr, oedd y bobl ma'n yn, yn, yn, wrth gwrs yn yr achos o'r Almaen fe orfodwyd cyfansoddiad fferol er mwyn pidio cael Hitler arall yn y canol. Um, oedd y pobl yma i ddweud gwir yn gweld uh, Ewrop yn datblygu yn ffederal, ond oedd ddim modd yn y cyfnod ar ôl y rhyfel i um, feddwl ail dynnu ffiniau, creu ffiniau newydd, achos dyna oedd wedi arwain at ryfel. Felly, um, nath o'n canolbwyntio ar y meisydd dyn ni wedi bod yn rhan o'r ddatblygu nhw, sef peidio sôn am uh, tiriogaethau, ond sôn jyst am ieithoedd uh, a'r meisydd oedd addysg, uh, weinyddiaeth, bod ti'n gallu delio efo'r uh, awdurdodau yn dy iaith dy hun, bod ti'n gallu cael addysg yn dy iaith dy hun, a'r cyfryngau, a wedyn oedd ni yn Aberystwyth yn y, yn y cylchdaith Mercator wedi arbenigo ar cyfryngau. Um, ond mewn ffordd, um, oedd yn federaliaeth proxy, oherwydd i gael hawliau iaith, mae rhaid i rwy'n dynodi'r tir y mae hawliau yn weithredol arnyn nhw. Um, felly, fel mae dwi'n gweld hanes yn amser ni a nawr, wrth gwrs, mae yna cyfnod wedi datblygu ymhellach ac y ti hefyd wedi bod yn ymwneud â'r siarter mm. newydd, mwy newydd um, na rei dwi'n cofio amdano nhw ac, um, ac wrth gwrs mae sefyllfa Prydain ar, ar, ar Chymru nawr yn wedi gorfod i fynd tu allan i'r ffram, um, yn, yn wedi y ffram deddfwriaethol, diolch yn golygu bod ni ddim yn gallu bod o fewn y ffram Ewropeaidd trwy gysylltiadau diwylliannol, ond mae o'n ergyd oherwydd um, beth, beth sy'n nodweddu'r Undeb Ewropeaidd fwy na fath o uh, ymdrechion eraill i, i dal cysylltiad yw bod yna, bod yna rhywfaint o rym um, cyfreithiol i'r hyn maen nhw wedi uh, pasio i gynnal o ran democratiaeth, o ran hawliau uh, i aelodau ac yn blaen, ond dwi wedi siarad gorfod nawr dros ti. Wel, un peth sy'n swn i'n licio dweud, Ned, i ymateb i beth, beth da chi wedi dweud rwan wrth feddwl am uh, ieithoedd yr ieithoedd da ni'n galw nhw'n ieithoedd lleiafrifol Ewrop, ydy bod na raniad reit glir pan mae'n dod i feddwl am y cysyniad mamiaeth yma, ynde? Hynny ydi, hmm. mae yna nifer o ieithoedd a nifer o gymunedau ieithyddol sy'n gosod pwys mawr ar famiaeth sydd yn hmm. diffinio poblogaethau yn ôl i mamiaeth nhw. Fel, dwi wedi cyfeirio at y swetiaid yn y ffeindir, ond hefyd yn de tu'r ôl neu yng ngogledd yr Eidal yy dibynnu s- o ba bersbectif ma' rywun yn edrych ar yr ar y rhan yna o'r byd unwaith eto ma' pobol yn ca'l 'u diffeinio o'i geni yn ôl beth mae rhieni'n gosod iddyn nhw fel 'u mamiaith. Ie. Ac yn yn yn yy Ffindir hefyd ma' modd i chi newid nes ymlaen fel oedolyn, os da chi isio, mi gewch chi ail osod neu ail bennu eich mamiaeth, ond mae'ch mhm. mamiaeth chi'n cael ei osod pan da chi'n cael eich geni, ac wedyn mae hynny'n dibynnu, mae hynny wedyn yn arwain at, at ba ffrwd addysg da chi'n mynd yeah. iddi hi. Yeah. Ac wrth gwrs, Dyna un rhan o bersbectif yr ieithoedd lleiafrifol, sef y rhai sydd yn gosod y pwys yma ar beth yn union yw'ch mam iaith chi. Ac wedyn mae gennym ni y ffrwd arall o ieithoedd lleiafrifol sydd yn edrych ar gwestiynau torfol yn ôl hunaniaeth a hunaniaeth sefyg ac ati. A da ni'n gwybod hefyd ynglyn â uh, y traddodiad bellach yng Nghymru, yng Ngwlad y Basg, Catalwni ac yn y blaen, i bobl gael addysg yn bennaf mewn iaith sydd ddim yn dechnegol famiaith iddyn nhw, a bod mynediad at yr famiaith dorfol yma ddim yn ddibynnol ar beth mae'ch rhieni chi wedi penderfynu yw eich mamiaith chi o'r cychwyn. Felly, mae'r ma derminoleg hefyd yn dydy, da ni'n cyfeirio yng Nghymru, da ni'n gallu cyfeirio at y Gymraeg fel priod iaith Cymru, hyd yn oed Ac wrth feddwl nad ydy mwyafrif y boblogaeth yn gallu siarad yr iaith yna, dyn ni'n gallu deud bod y Gymraeg yn perthyn i bawb, hyd yn oed os nad ydych chi'n medru yr iaith. Hynny, bod yna berthynas dorfol efo iaith, hyd yn oed os nad ydych chi eich hun yn rhugl ynddi nag yn agos at fod yn rhugl ynddi. A mae'r teimlad yna yn un sy'n cael ei rannu hefo yr, y Basgiaid, y Catalaniaid, y Llidawiaid ac yn y blaen, ond nid felly gymaint efo'r lleiafrifoedd ieithyddol lle mae yna famwlad, uh, lle mae'r iaith yn fwyafrifol ac ati. Ac os dyn ni jyst yn edrych ar sut mae terminoleg Catalonia wedi newid dros yr degawdau, cychwyn yn yr 80au hefo Catalaneg fel priod iaith Catalonia, Ac erbyn hyn, mae'r priod iaith yn dal i fodoli, ydy, ond mae Catalaneg rwan yn cael ei, ei diffinio fel llengua de coesio sosial neu iaith eh, cyd-ymdreiddiad um, cymdeithasol. Felly, yr iaith sydd yn dod â pawb at ei gilydd dos ots o, o le maen nhw wedi dod

Gan agor y microffon. Ie, yeah. wrth gwrs, mae'r ma, yr hyn wyt ti'n newydd ddweud yn reit agos ond mewn termau lleiafrifol i be mae ieithoedd mwy amrifol wedi bod yn dweud, fe, mae'n fodd i gymhasu, ond gobeithio ddim cymhasu um, mewn ffordd annynnol, ond mae, mae pawb sydd â gwladwriaeth neu hyd yn oed egin gwladwriaeth um, mewn ffordd angen iaith genedlaethol yn yr ystyr iaith y gall pawb fod yn gyfartal o mewn iddo fo. Ni all hynny fod yn ormesol fel da ni wedi profi, a felly mae rhaid um, fod yn reit ofalus, a dwi'n meddwl mae rhaid bod reit ofalus mewn trwy wahoddiad i we mewn ffordd, a nid trwy orfodaeth, a mae rhaid bod yn arbennig fel falus os da chi yn 20 y cant o'r boblogaeth. Fel, fel mae'r Cymru Cymraeg, da ni'n ffodus bod um, uh, canran helaeth uh, o'r boblogaeth di-Gymraeg yn, yn meddwl amdani hynna fel, fel Cymru, ond di hynny ddim, mae hi'n rhaid rhaid yn dilyn o'r ffaith bod nhw'n byw yng Nghymru, mae o'n dilyn o ffactorau hanesyddol, um, a mae yna gorneli lle falle bod pobl ddim yn teimlo i'r un graddau bod nhw yn, yn Gymru er bod nhw'n byw ar y tiriogaeth. Felly mae, on, um, mae pob, mae pob creu unrhyw wladwriaeth neu egin wladwriaeth um, yn creu llefn i boedd yn ogystal. A, a felly mae o'n broses um, cymleth a um, yn rhywbeth mae angen um, tact hmm. ieithyddol a polisi um, i, i wneud ar ei, ond dwi'n cytuno bod y, y, y gwahaniaeth yna a lle mae lle mae'r iaith yn dal yn fath o lleiafrif oherwydd bod yna iaith arall yym sydd yn yn hawlio yr un hawliau i'r iaith honno yym fel yn yy yn y Sir Tyrol gewch chi hyd yn oed ambulances ar gyfer pobol sydd yn hmm. yn siarad Almaeneg a'r a'r ambulances ar gyfer pobol sy'n siarad Eidaleg. Yym ma'n achos mae'r ymlyniad wrth y grŵp iaith a'r ofn colli tir, mae hwnna yn sefyllfa reit wahanol a, a ffindir, a swedeg yna ffindir yn wahanol eto. Um, ond yn aml iawn yn y cefndir, yn, yn y ddwy achos yna, oedd yna rhywbeth tebyg i, i rhyfel gartre a maen nhw wedi dod at y rheolau hynny ar yr un peth yn Wlad Belg um, ar, o'r profiad chwerw o, o, o rhywbeth tebyg i, i rhyfel gartre a wedyn deall bod rhaid cael rheolau arbennig i gyd-fyw, a da ni'n ymffoddus iawn bod ni yn, ddim yn, yn cychwyn o'r tir fel yna, ond eto mae'n problemau ni yn wahanol, uh, ac wrth gwrs dyna, dyna, dyna profiad da ni wedi cael mewn ffordd bod um, mae yna bethau allwch chi uh, ddysgu o sefyllfaoedd eraill a term eraill. Dwi'n meddwl mae Elin dath a term priod iaith. Dwi'n cofio bwrdd yr iaith yn rhyw gyfnod cyntefig yn dweud priod iaith. Mae hwnna'n ddim yn derm, uh, mae rhai bod hwnna'n rhyw derm maen nhw wedi dyfeisio yn Wynedd, ond yn Catalonia, Gwlad y Basg, oedd wedi dyfeisio a wedyn mewn fori o gan Elin. Um, felly, ie. Yeah. O, dwi'n siŵr bod yna rwy'n wedi defnyddio fo ymlaen i yn cyd-destun y Gymraeg, ond ail, ail gyflwyno yeah, a, a mewn yeah. foriad, mewn foriad. Ie. Yeah. Ond dwi'n meddwl, wrth i ni ddod ar sgwrs i, i'w therfyn rwan, Ned, un o'r pethau sydd wedi taro fi yn ystod y, y cyfnod lle mae blwyddyn, um, lle mae diwrnod rhyngwladol mamiaeth yn cael ei, ei ddathlu drwy'r byd. Un o'r pethau sydd wedi taro fi di dyfyniad byr gen Dafydd Hicks, sydd yn siaradwr Cernyweg ac sydd hefyd yn ysgrifennydd cyffredinol uh, y mudiad Elen, um, European Language Equality Network. A, a'r hyn oedd gen fo i ddeud, ac mi darodd fi hyn, oedd um,

A nawr rhagor o farddoniaeth. Um, Ifor ap Glyn yw bardd cenedlaethol Cymru ers 2015 ac mae Ifor wedi bod yn llysgennad diwylliannol brysur iawn drwy godi proffil llenoriol llenorion Cymru ar draws y byd ac yn gynrychioli llenyddiaeth Cymru tramor

ac i nodi uh, lansiad y flwyddyn honno yma yng Nghymru, nôl yn Ionawr 2019, gofynnwyd i mi sgwennu y gerdd dwi am rannu hefo chi rwan. Lle. A wrth gwrs, wrth i ni poeni am hynt ieithoedd brodorol, ieithoedd llai, be bynnag, uh, be, be bynnag terminoleg dyn ni'n ni, ni i arddel lle. Uh, mae rhywun yn poeni sut mae'r uh, ieithoedd yma i'w, i'w cynnal. Ac yn, yn sicr, does gen i ddim diddordeb mwy na neb arall, dwi'n siŵr sy'n cymeriad rhan yn y sgwrs yma, mewn uh, cadw y Gymraeg fel rhyw fath o uh, iaith bendresal, uh, rhywbeth hardd, ond na ddylid uh, i i defnyddio na ddylid di, mae wedi peidio bod yn gyfrwng byw, ond wrth gwrs be mae'r Gymraeg i fod ydy, ydy llestr uh, bob dydd ar gyfer uh, um, ein profiadau ni lle. A mae yna ddywediad hyfryd iawn gyn bobl y, y Cherokee uh, sydd yn sôn am drosglwyddo iaith fel trosglwyddo llestr o un genhedlaeth i'r nesa. Ac wrth gwrs, yr, yr anogaeth ydy pidiwch a gollwng y llestr, achos unwaith mae, mae di mynd, mae wedi mynd. Um, gyda hynny mewn golwg, a dwi'n cychwyn y gerdd hefo dyfyniad Lladin, rhyw iaith fi sy'n studio am saith mlynedd yn yr ysgol. Um, Fi sy'n studio Almaeneg am dair blynedd. Um, dysgys i ddarllen un a dysgys i siarad y llall. Mae, gewch chi gesio pa un dwi'n dal yn medru siarad a llall wedi mynd fwy'n lai yn angof llwyr gen i. Lleisio. Nomina si pereont perit et cognitio rerum. Os derfydd enwa, derfydd hefyd dirnad pethau. Dwedwch felly, fawrion o wybodaeth, ym mha fodd mae achub iaith? Nid trwy chofnodi neu chysegru na chloi'r geiriau'n gacamwci gludiog a lyno wrth sgwennu'r sawl sy'n stelcian hyd ein cloddiau. Cant cadno wedi stwffio i'w pob Cymraeg llyfr, ei introed oediog ni syfla mwy, a'i lygid gwydr sydd ddall. Yn y llafar y mae ei lleidder, a thafodau plant yw ei pharhad. Diolch. Sian. Um, nid trwy chofnodi neu chysegru di Stifar, a falla mae, dyna sy'n y gerdd yma hefyd, mae yn y brawddegau bach dibwys bron a sydd mond yn cael ei dweud unwaith, mae'r harddwch ar hyd. Y cefndir ydy um, mod i wedi cael mynd fel plus one rhywun i Sadar yng Nghroasia. Um, gwahoddiad oedd yng nghydymaith i wedi gael i gynhadledd Promisa, dwi'n meddwl oedd yr enw, Perspectives on Language Sustainability, Discoveries, Policies and Practices. Ac yn Sadar, Os da chi wedi bod erioed, mae yna hyn a elwir yn organ fôr ym mhen draw'r prom. Mae yna risiau cerrig llydan yn mynd lawr i'r môr, ac o danyn nhw mae yna system o bibella a gwagleoedd, a fel mae'r tonau'n taro, mae o'n creu y synnau mwya rhyfeddol. Yr organ fôr yn Sadar. Criw o academyddion a'u graffiau PowerPoint yn datgelu dirywiad, tranc, diflaniad, ieithoedd bach y byd, gresynnant, cynigiant achubiaeth, ac os nad achubiaeth, rysait rhyw hylif hyd i biclo'r geiriau. Yna, ddiwedd dydd, ar ol gwledda ar bysgod, arian ac yfed gwin a chwrw, cerddant dow-dow tua'r gogledd at yr organ. a gwirioni at y synau ddaw ohoni. Synau na chlywyd erioed o'r blaen, ddim hyd nes i'r don arbennig hon daro'r tyllau. Trefniant o nodau na chlywir fyth eto, ac na chofnodwyd gan neb na dim. Diolch. A, gerdd arall gin i fo rwan, dwi'n credu. Dychmygwch sgwrs fel hyn o gwmpas bwrdd bwyd yn Llundain. Guess what? Geezer next door just moved here from Norway and he's learning English. How about that then? Wel, wrth gwrs, dio ddim yn sgwrs rydych chi'n debygol o glwad, ond wrth gwrs, yn, yma yng Nghymru, Petai rhywun yn symud aton ni i fyw o ba wlad bynnag, byswn ni'n ymfalchïo petai yna ymdrech i ymdrwytho yn yn hiaith ni. Ac yn hynny o beth, mae'r ma punaid yn dod o isroddoldeb neu yn dod o ryw um, awydd i, i weld yn, yn, bod yna obaith i'n, in iaith ni uh, barhau, neu um, mae hefyd falle yn arwydd hefyd nad, nad iaith frodorol nid fel iaith uh, brodorol, frodorol, dyn ni syniad am, am, am y Gymraeg, oherwydd, wrth gwrs, mae, dyn ni'n, mae rhywun yn croesawu siaradwyr o bag yn dir bynnag, lle. Um, byd a fo am hynny. Uh, ma, dwi'n meddwl mae'n bwysig i gynnal, dyn llai i defnydd, ac wrth gwrs mae, mae, mae, mae, mae Ned a Elin a llawer un arall wedi bod yn arwain y drafodaeth yma ers degawda lawer a hynny yn, yn cyfoethogi yn profiad ni lle. Um, ac yn ddiweddar, fi si'n rhan, a rhyw rhan fach o ryw brosiect hefo um, bardd uh, eileg, bardd, bardd sy'n medru eileg yr Alban, Gaeleg yr Alban, uh, a bardd uh, Gwyddeleg. Uh, felly, y graen ydy, ydy enw y gerdd nes yma. Um, mae o'n mae'n sôn am bwysigrwydd pidio wneud, pidio wneud ffetish o safon iaith. A gen i brofiad personol hynny, ond stori arall di hynny. A dyma hi, graen. Os bendith yw clywed weithia ogla pren derw yn y dweud, gorneli brawddegan asion dwt a'r geiriau diledryw yn llyfn dan fy llaw. Braint wahanol yw clywed iaith self-assembly a'i threigliada flat pack, hyder not included. Mae'r rhein yn gwneud y job. Ond i'r rhely ohonom sydd rwla rhwng y ddau, weithiau'n bring o eiriau mowr posh neu jyst mynedd i barhau, rhaid cadw'r tools yn loyw yr un fath. Ac onid honna yw ein her fwya' ni? Nid chwythu'r llediaeth ddiangen, i ffwrdd fel cwmwl blawd llu. Sian. Diolch ti. O, dwi am orffen efo cerdd sy'n sôn am pa mor fregus ydy'n gafal ni, ni jyst fel cymdeithas, ond fel unigolion ar unrhyw iaith. Mae'n deillio o waith nes i efo bobl sy'n byw fy dementia, a dyna sicr bobl mae mamiaeth yn gallu bod yn bwysig iawn iddyn nhw a'r gofal yn ei mamiaeth yn gallu bod yn eithriadol o bwysig. Um, bod awen ydy enw un o'r cartrefi preswyl nes i ymweld â fo'n ystod y prosiect yma. Ar ôl bod ym Mod Awen, weithiau roeddan ni, hi a fi, yn ei gweld yn dianc, yn sglefrio i ffwrdd i'w rhyddid ym mhatrymau'r carpedi, ymhlygiadau'r llenni, ac ymhysg ei ffrindiau ar y radio. Ac yna, roedd rhaid ei hamgylchynu â lasŵ disgrifio. Ddim ceffyl, mwy na dafad! Ei llusgo yn ôl i'w priod lên ein cega. Buwch, ia buwch! Corlanwyd gair. Awn ymlaen â'r sgwrs. A finna, wrth gerdded adra, yn enwi fy myd fel plentyn blwydd, rhag ofn i'r diawliad anystywall lithro cyn pryd i guddio yn y be ti'n galw ar ochr y lôn. Diolch yn fawr chi.